Mae'r pwnc iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yn Ysgol Maes y Gwendraeth yn newid poblogaidd iawn yn y chweched dosbarth. Rydym fel adran yn ymfalchïo yn ein llwyddiant ac yn ein cysondeb o 100 y cant o A seren i E dros y blynyddoedd diwethaf. Darperir dau gymhwyster, yma cewch manylion am y cwrs Lefel A, Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Mae yna gyflwyniad arall am y cwrs Tystysgrif Lefel 3, Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Egwyddorion a Chyd-destunau.

Mae'r cwrs Lefel A mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau manwl i chi am ddatblygiad unigolion a sut i ofalu amdanynt, drwy gydol yr ychwaint oes o adeg cynhedlu i oedolaeth ddiweddarach. Mae cyfle gennych i feithrin eich dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Byddwch hefyd yn meithrin dealltwriaeth fanwl o anghenion cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, ac yn cydnabod bod gan bawb ei galluoedd a'i anghenion unigryw eu hunan. Byddwch hefyd yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a llesiant unigolion i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus, nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

informed decisions now and in later life. Mae'r cwrs yma yn cynnwys materion cyfoes mewn perthynas â darparu system iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru sy'n foesegol a chynaliadwy. Fe fyddwn yn hybu dysgu gweithredol a phersonoli drwy roi cyfleoedd i ymchwilio i faterion a thestunau gofal o'ch dewis chi eich hunan. Byddwch yn dilyn astudiaeth eang o iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant ar lefel uwch gyfrannol, ac ar lefel safon uwch yn rhoi cyfle i chi ddatblygu dyfnder gwybodaeth a dealltwriaeth mewn iechyd a gofal cymdeithasol oedolion.

Mae'r cymhwyster tag uwch gyfrannol a safon uwch mewn iechyd a gofal cymdeithasol a gofal plant wedi ei rannu'n gyfanswm o bedair uned. Dwy uned uwch gyfrannol, uned 1 ac uned 2, a dwy uned safon uwch, sef unedau 5 a 6. Mae 50 y cant o'r cymhwyster yn cael ei asesu'n fewnol a 50 y cant yn cael ei asesu'n allanol. The GCEAS and A-level in Health and Social Care and Childcare is divided into a total of four units. Two AS units, Unit 1 and Unit 2, plus two units at A2, Units 5 and 6. The GCEAS and A level is assessed through 50% internal assessment and 50% external assessment. Dyma manylion yr unedau uwch gyfrannol, unedau 1 a 2. Cymerwch eich amser i fynd trwyddo'r manylion.

Dyma'r manylion yr unedau safon uwch, unedau 5 a 6. Here are the details for the A-level units 5 and 6. Dyma manylion pwyntiau UCAS. Here are the details for the UCAS points. Mae'r cymhwyster yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol drwy amrywiaeth o gyrsiau addysg uwch neu i gyflogaeth. Gall dysgwyr hefyd symud ymlaen i gymwysterau eraill o fewn y gyfres Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Yn ogystal, mae'r fanylder hon yn gwrs astudio sy'n gydlynol, yn foddhaol ac yn werth chweil i'r dysgwyrdd hynny nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc hwn. The qualification provides a suitable foundation for the study of health and social care through a range of higher education courses or into employment.